Vê carê jî em ê basa navdarekî kurd bikin ku bo cara yekimîn roman bi zimanê kurdî nivîsiye, ew jî Erebê Şemo ye an jî bi Şemîlov jê tê naskirin. Erebê Şemo xwediyê çendîn berhemên romana ye. Her wisa Erebê Şemo kesekî rojnamevan û kesekî nivîskar jî bû. Kereng in li destpêkê de em bizanin Erebê Şemo kî bûye û jiyana vî çawa derbas bûye heta

Erabê Şemo di bîst û sê çirya pêşîn ya hezar û heşt sed û newîd û heftan de li gundê Sosisê ê ser bi navçeya Dîgûrê ya bajarê Qersê hatiye dunê. Bajarê Qersê di encama şerê hezar û heşt sed û heftê û heft û hezar û heşt sed û heftê û heştan yê di navbera Împeratoriya Osmanî û Împeratoriya Rûsiyê de ketibû bin desthilatdariya Rûsan û heta dema avabûna hikûmeta Tirkiyê û piştre kewte ser Komara Tirkî ya nû ava kirî. Gundê Sosizê gundekî Kurdên Êzîdî bû. Malbata Şemo jî malbatekî Êzîdî bû. Şemo navê bavê vî ye. Bi vî avayî Erebê Şemo tê vateya Erebê Kurê Şemo. Malbata vî malbatekî hejar bû. Bavî vî hertimî şiwantî, guwantî û rêncberî dikir. Erebê Şemo jî vê yekî piştrast dike û wiha gotiye, Ez diçûme ber devarên xelkê. Min li qezaya Kurdan, li gundên Mûlûkan, Azeriyan û Ermenan rêncberî dikir. Salekî şiwan bûm, sala din jî gavan bûm. Ku bi vî avayî Debara jiyana me dihate dabînkirin. Erebê Şemo di zarokatiya xwe de li dibistaneke rosan dixwîne. Li vê dibistanê xwêndevaneke bi navê Marosa ya elfabêya zimanê rûsî dide ereb û bi alîkariya vê, ereb di demên xwe yên vala de hînî xwêndin û nivîsandina rûsî dibe. Dema mamosteya dibistanî jî vê hewldana ereb dibîne, kêfa vê jê re tê û vî bê pere vekî xwêndevan digire. Bi vî avayî ew dibe xwêndevanê vê dibistanê. Di demekî kin de dibe xwêndevanekî herî baş. Ereb hêja di zarokatiya xwe de rastî dijwartiyên jiyanê hatiye. Ew hewdem dixwîne û hewdem jî di malên dewlemendên wekî Rûs, Ermen, Tirk, Azeriyan de dişixile. Ji ber ku tu ji wan dewletan zimanê Kurdî nedizanîn, Ereb neçar ma ku zimanên wan hîn bibe. Lewma jî vî bi heft zimanên biyanî yên vekî Rûsî, Ermenî, Tirkî, Yûnanî, Azerî, Almanî û Gurçî diaxivî. Her wisa hay ji urf û adetên van gelan jî hebû. Zanîna ew çend zimanan ji bo vî dibû avantajekî mezin. Di dema şerê rûs û tirkan ya dema şerê cîhanê yê yekimîn de artêşa rûsan li kêleka gundê van çadirên xwe vedabûn pê dihestin ku Di vî gundî de xulamekî kurd heye ku bi zimanê kurdî, tirkî, rûsî û ermenî diaxive. Vê demê kesên wisa pir kêm bûn. Vê gavê gazî vî dikin û vî di ertêşa rûs de dikin bi vergêrê ziman. Bi vî avayî ew di navbera salên hezar û neh sed û çardan û hezar û neh sed û şanzdan de di artêşa rûs de bû. Piştre ew diçe Sarikamişê û di çêkirina Rêya Hesin de du salan dişuxile. Di wan du salan de ew bi gelek kesên rûs ên xwendevan û yên xwedî bîr û hişmendî û fikrên şorişger re dibe hewnas û hevaltiya van dike, pirtûkan dixwîne, dinyaya vî ya zanabûnê û hizirkirinê berfireh dibe. Erebî Şemo Midehekî jî li bajarê Stavorapolê a Rûsyî dimîne. Vê demê di Rûsyeyê de şoreşa cotmehê pêk tê û Partiya Komûnîst deshilatî dixe destê xwe. Erebê Şemo jî dikeve nava artêşa Sovyetî ya nû a vakirî ku jê re artêşa sor dihate gotin. Digel artêşê beşdarî şerî di navbera Bolşewîkan de be. Di vî şerî de du caran birîndar dibe û li nexweşxaneyê de tê tedavîkirin. Di sala hezar û neh sed û hejdan de ew îdî endamekî Partiya Komûnîst a Rûsiyeyê ye. Şemo difikire ku bê xwendina bingehîn ew nikare bi kêrî gel û partiyê bê û bîr û baweriyên xwe bas bike. Bi vê armancê ew di sala hezar û neh sed û bîstan de diçe Moskoyê û di Zanîngeha Lazariyan de çar ji salan dixwîne. Di sala hezar û neh sed û bîst û çar an de ew vedigere Ermenistanê. Li Ermenistanê jî deselatdariya Sovyetî li ser kar e. Ew jî di navbera Partiya Komûnîst a Ermenistanê de wezîfe werdigre. Hikûmeta Ermenistanê ji bo pêşxistina hînkirina zimanê kurdî piştgîrî dikir. Hikûmetê dixwest kurdan ji paremayiya aborî û çandî rizgar bike û ji her aliyan ve alîkariya van bike. Di vê demê de piraniya kurdên Ermenistanê di jiyana koçberiyê de bûn. Di nav van de kesên xwêndevan pir kêm bûn, urf û adetên kevn rê li ber pêşketina van digirtin. Di vî varî de ermenan pir alîkariya kurdan dikirin. A mamosta yên ermen ên ku piraniya van kurdî dizanî, Bi hezkirin diçûne gundên kurdan û xwendin û nivîsandin hînî van dikirin. Erebê şemo jî dikeve nav vê xebata girîng, di nav gelê xwe de karê perwerdeyî û ronakbîriyî dike. Di gundan de dibistan û pirtûkxaneyan dide avakirin. Pirsgirêkên van digihîne hikûmetê. Di derheq jiyana kurdan de di rojname û kovarên komarê de gotaran dinivîse. Di pêncî meha hezîrana hezar û neh sed û bîst û çaran de li Zozanên Elegezî civîna Kurdên nepartîvan tê lidarxistin. Di civînê de Erebê Şemo vekî nûnerê Partiya Komûnîst a Ermenistanê axaftinekê dike. Mijara axaftina vî jî Vlademîr Îlyiç Lenîn û miletên piçûk bû. Di sala hezar û neh sed û bîst û heftan de hikûmeta Ermenistanê biryar dide ku alifabeyekê kurdî bide amadekirin. Ew alfabeye li ser tîpên latînî dê bihatiba damezrandin. Ji bo vê xebatê jî du kes hatin wezîfedarkirin. Îshaq Maragolovî kurdîzan ê ji eslê xwe aşûrî û erebî şemû. Alifabeya ku van çêkir bi hin ciyawaziyan Nêzîkî elfabêya Celadet Bedirxan bû. Ji ber ku hinek tîpên vê elfabêyê ji Kirîlî hatibû standin bi Celadet Elî Bedirxan cuda bû. Elfabêya Şemo û Maragolov bi navê Xwe xwehînkirina zimanê kurdî hate çapkirin. Bi vê berhemê pêvajoya guhertina elfabêya kurdên velatê Sovyetê ji elfabêya ermenkî ber bi elfabêya latînî ve dest pê kir. Erebî Şemo û Maragolov ji bo hînkirina elfabeya kurdî û xwendina kurdî li dibistan û gundan de ders digotin. Di vê demê de di nav kurdan de kesên xwendevan gelek kêm bûn. Bi armanca ji holê rakirina vê nexwendevariyê pêvîstî bi rojnameyekî kurdî hebûn. Di sala hezar û neh sed û sîyan de rojnameya Rêya Taze bi vê mebestê hate damezrandin. Erebê Şamo û hevalên xwe gund bi gund, bajar bi bajar hejmarên vê rojnameyê gerandin û gihandine destê Kurdan. Bi vî avayî dixwestin ku hejmara kesên xwêndevan zêde bibe. Erebê Şamo bi xêra xwendina bi Rûsî û têkiliya xwe yên bi Partiya Komûnîst re kete têkiliyan. Hewl dida ku ciwanên Kurd li Rûsyayê perwerdehiya bilind bibînin. Bi hewla vî di sala hezar û neh sed û bîst û heşt an de komeke xortên Kurd ji Gurcistan û Ermenistanê bo Lenîngardî hatine şandin ku li vir bixwînin. Van ciwanan xwendina xwe li vir qedandin û vekî nifşeke ronakbîr ji bo gelê xwe xizmetên pir mezin kirin. Bo mînak Qanatê Kurdo yek ji van xwendevanan bû û ew bo kurdologekî hêja. Şemo bi gelek rewşenbîr, siyasetmedar û nivîskarên hewçerxê xwe re hewdîtin pêk tîne. Bo mînak, bi Lînîn re hewdîtinek pêk anî û li ser rewşa kurdan bi vî re peyivî. Lewma jî vêjeya Rosî bandoreke mezin li ser vî kiriye. Vî bi Maksîm Gorkî re jî dema ku Gorkî tê Ermenistanê hevdîtin pêk aniye û Gorkî di destê vî de çîroka romana Şiwanê Kurd dibîne û lê dinêre. Her wisa Erebê Şemo di avakirina rojnameya Rêya Taze de jî xebateke berçav hebûye. Vê rojnameyê di sala hezar û neh sed û sî yan de li bajarê Îrîvana Ermenistanê dest bi veşanê kir. Ew yek ji rêveberên rojnameyê yê herî çalak bû. Di heman salê de li Îrîvanê amadekariyên ji bo perwerdeyê ya Kurdî hebûn. Bi armanca gihandina mamosteyên Kurdî jî li Zanîngeha Piştgafkasiyayê beşa ziman û vêjeya Kurdî tê vekirin. Ji bo serokatiya vê beşê jî Erebê Şemo tê danîn. Ew di vê beşê de xebateke girîng dike ji bo gihandina mamosteyên ziman û vêjeya kurdî ji bo xwendinê diçe Lenîngardê. Ew di Enstîtoya Dîroka Çandê de vekî xwendevan tê qebûlkirin. Di heman demê de di Enstîtuya Felsefe, Vêje û Dîrokî de dersên zimanê kurdî dide. Erebê Şemo pêşengekî xebatên vêjeyî û zimanî yên kurdên Qefqayîyayî bû. Gelek rewşenbîrên mîna Tosinên Reşîd, Babayê Keleş û Wezîrê Eşo li ser rêbaza vî diçin. Erebî Şemo ji aliyê Rûsyayê ve hêjayî xebatên ala ya sor û dostiya gelan hatiye dîtin. Di Akadamiya Kurdan a Zaniyarî ya Bexdayê de wekî endam hatiye qebûlkirin. Erebî Şemo di sala hezar û neh sed û heftê û heştan de Di heştê û yek saliya xwe de diçe ser dil û vaniya Xwedê. Ew bi merasimekî mezin li Goristana Îrîvanê bi axê tê sipartin. Her çawa ku me jiyana Erebê Şemo bas kir heta ku diçe ser dil û vaniya xwe çawa bû kesekî nivîskar. Vê carê jî em ê basa romanên vî bikin. Em bizanin kawa çend romanên vî hebûne û çend berhemên vî hebûne û herwisa naweriko romanên vî bi çi pêk hatine. Kerem bikin em bi hev re mêze bikin. Rebê şemo xwe diyê çend berheman e. Ew jî vihan e. Şivanê kurmancan. Yekîmîn romana kurdî ye. Romana kurdî bi vê berhemê dest pê kiriye. Ew romane bi çend zimanên bîhanî jî û çendîn caran hatiye veşandin. Bi kurdî û bi zaravayê kurmancî bi tîpên latînî bi çend avayên cuda hatiye çapkirin. Li sala hezar û neh sed û sî û yekan bi zimanê rûsî bi navê Kurdîskî Pasto hatiye veşandin û bi zimanê rûsî çend caran bi şêveyên cuda hatiye veşandin. Bi tirkî jî bi navê Kurt Çûpan bi çend şêveyên cuda hatiye çapkirin. Şemo ji zarokatiya xwe ve dest pê kiriye û jiyana xwe vegotiye. Dîtinekê îlahî, serbest e, anko nivîskar her tiştî dibîne û dizane. Roman bi devoka Serhadê hatiye nivîsandin, her wiha bi sedema dîtina çanda gelek neteweyên herêmê, Şemo di romanê de behsa gelek Gelan dike. Têkiliyên van ên di navbera hev de vedibêje û nêrîn û baweriyên van ên derheq jiyanê neqil dike. Di romanê de gelek peyvên rûsî, ermenkî û tirkî hene. Ew ji pirzimanîya Şemo û berhemên vî nîşan dide. Şemo di romana Şivanên Kurmanc de cih dide jiyana koçber û gundiyên Kurdan, di romanê de Erebê Şemo gelek delal jiyana Kurdan a koçberiyê dide nîşan. Ew ne tenê derheq jiyana Kurdan de, lê derheq gelên vê herêmê yên din de jî gilî dike. Nîşan dide ku hejarî û zordarî netewayetiyê nas nake. Zilma her neteweyekî vekhev in, hejarî jî vekhew in. Berhema Jiyana Bextevar Jiyana Bextevar romana erebê Şemo ya Duyem e di sala hezar û neh sed û pêncî û nehan de hatiye veşandin. Di romana Jiyana Bextevar de gelek bûyerên mîna koç, şer, davet, şîn, şoriş û gelek tiştên dinê cih girtine. Jiyana gelê Kurd ya vê demê ya dîrokî pir dijwar û bi guhertinên bingehîn destnîşan dike. Ji romana Jiyana Bextevar jî dîroka eşîretên Kurdan e ku ji ber zilm û zora Osmaniyan ji velatê xwe koç kirine û çûne Rûsyayê. Romana Dimdim Romana Dimdim romana erebê Şemo ya sêyemîn e. Di sala hezar û neh sed û şêst û nehan de hatiye veşandin. Dimdim çiyayeke Rojhilatê Kurdistanê ye ku li Bakurê Rojhilatê Kurdistanê hilkeftiye. Dastana Dimdim bi sedan salan e di nav gel de, ciwatan û şewbihoriyan de ji aliyê dengbêjan ve bi avayekî çîrok hatiye vegotin. Ji bo romanê vekî çîrok, beyt û serhatiya gelê Kurd a bi nav û deng Kela Dimdim hatiye veşandin. Çîrokbêjan hem bi stran hem jî bi coreyên şirovekkirinê gotine, Şerê dimdim di nav gel de bûyerekî navdar e. Şemû bi avayekî ku bi başî şirove li ser kiriye hemû komê ser hew kiriye û ew bûyer kirine mijara romanekî nûjen. Vî taybetî û bûyerên avarte ji çîrokî derxistiye û bûyer gîhandiye terza romanê. Erebî Şemo di romanê de basa Mîrê Lebzerîn û mêrxasiya vê û serhatiyên eşîrên kurdan dike û basa şer û jiyana vê demê ya kurdan dike. Romana Dim Dim romana herî serkewtî ya Erebî Şemo ye. Şemo bi vê romanê Hostatiya xwe ya di varê romannûîsî de îspat kiriye. Romana xwe li gor rêbazên romana nûjen honandiye û ew kiriye yek ji girîngtirîn berhemên vêjeya kurdî. Berhema Hopo Hopo romana vî ya dawî ye. Di sala hezar û neh sed û şêst û nehan de hatiye veşandin. Di vê romanê de ji her sê romanên din zêdetir diyalog hene û şemo ew diyalog gelek serkewtî di pelên romanê de bi cih kirine. Xwêndevan carna his nakin ku pirtûkekî dixwînin belkî his dikin ku temaşeyê fîlmekî dikin. Şemo di romana Hopo de cih daye gelek adetên Kurdan. Xwastiye ku jiyana van a civakî bide naskirin. Vî di vê romanê de jiyana civakî bi kite kit girtiye dest. Ji rabûn û rûniştinê bigire heta şîn û şahiyan qala her tiştî kiriye. Erebê Şemo bi çehar romanên xwe yek ji berhemdartirîn romannivîsî Kurd e. Şemo bi çehar romanên xwe dîmenên zindî ji serdemên vegotî datîne ber çavên xwêndevanan. Erebî Şemo bilên nivîsandina romanan çend gotar nivîsîne û her wisa çîrok jî nivîsîne û kesek rojnamevan jî bûye û gelek berhemên vî yên din jî hene. Arabê Şamo bi berhem û jiyana xwe navdarekî Kurd ê sadaya bîstan bû. Arabî Şamo hem di xweşî hem jî di nexweşiyan de digel gelê xwe bû û her timî ji bo neteva xwe xebat dikir. Li gor gotinekî Arabê Şamo ku bi xwe gotiye ew navdar û ew kesî ku ji bo gelê xwe xebatî dike nabe ti carî ji bîr bikin û dibe her timî vebîr bînin. Lê belê Em jî erebê şemû vebîrtînin û ti carî ji bîr nakin û dibe her timî nav van navdarên kurd vebîr bînin û basa van bikin. Erebî şemû vekî istêrkekî geş di nav esmanê Kurdistanê de şewq dide û ti carî ji bîra ti kesî naçe.